Yrmir chu Titan awmna lama zuang thla chuan a kut chu zeiin a intransform ve ta mai a, Krista pawh chuan makti tak chuan a lo en. Yrmir chu Jaw Titan niin Titan ho luah chuan a zuang kual a, a seh hlum ta hmiah hmiah a. Chutia chelai chu chunglam atanga rawn thlir ve rengtute chuan makti tak chuan an en a. Skinner leh Bartol chuan thil chu hrechhuakin an thianpa pakhat Titan-in a ei lai chu an hrechhuak a. Chu Titan chu tuna a che tla lai an en mek, Ymir Titan ngei hi a ni tih an hriat chuan mak chu an ti kher mai. An awmna chu rawn nghing deuh dawrin Krista chu hma lamah chuan a buk thla a, mahse, Rainer chuan a rawn man hman hlauh. Rainer chuan thil dang ngaihtuah hlei thei loin, Krista ke a man tih hre lo chuan na tak chuan a hmer vak a. Connie chuan duh tawk tur chuan a lo ti ve vat. Rainer pawh chu lo harh ve zawkin rang takin a thlah nghal. Rainer chuan ngeihdam chu tîl nghalin, Krista chuan a pawi lo, keimah zawk hi ka lawm lutuk e chu ti. Rainer vek chuan, Yrmir chu Titan a nih a hriat leh hriat loh chu zawt. Krista chuan a hrilh ngai miah lo thu chu hrilhin, chutah kher chuan ngaihdan pawh a siam thiam loh thu chuan a chhang. Ymir banga bet lai chu Titan pakhat chuan a lo pawt thla. Pakhat vek chuan a ban lehlamah chuan a rawn sehchhunzawm ve nghal. Chuta tang chuan Emir chu rang taka tal chhuakin bang lamah chuan a zuang kai vak a, mahse, Titan te chuan a ke ah chuan an lo man hman leh tlat. A invawn behna chu thlahin Titan awmna lamah chuan a ta thla a, Ymir chuan Titan te chu chawl loin a sual nghal char char a. Mahse, an tam tham em avang chuan a duang chuan a che thei bik hauh lo. Chutia ia mi ra'n man beh lai chuan Krista chu chung lam atang chuan rawn au in, Chak ber emaw in ti mi a, engvangin nge ka tel lo a i sual char char? He lai tauah arah hian min thih tir i tum tha ka mi, engvangin nge? Maw min hrilh rawh, ka tel lo chuan i thi tur a ni bik lo tih chuan a rawn au vak vak a. Chu veleh Yamir pawh chu rang taka tal chhuak nghalin kulh bang chuan Titan te chu a vawm ta nghal mawlh mawlh a. Mahse chu tih rual erawh chuan chu kulh chu muang chang chuan a tlu ve mek bawk. Yamir chu chung lam a rawn zuar kaiin rang taka a lu a lawn kai vat tur chuan a rawn ti hlawm a, anni pawh chu an lawn kai ve vat. Chu tower letliamah chuan an ni chu a lawnpui nghal vat a, tower tlu chuan tai tan zawng zawng te chu a va tlu ve nghal vek. An ni chuan him pial chuan lei chu an thleng a, an that leh that lo an inzawt tlang mial mial lai chuan tai tan pakhat chu a rawn ding chhuak leh a. Yamir chuan chu tai tan chu pan nghalin a se hlum nghal thuai a, tai tan pakhat chu rawn tho lehin Yamir chu a lu a tak thamin lungvuak nan chuan a hmang a. Midang pawh chu lo tho ve sup sup in, Iamir chu bawhin a taksa te chu an ei tan ta a. A sir deuh atang chuan midang te pawh chuan an lo hmu ve reng. A hnu deuhah Krista chu Iamir lam pan chuan a tlan phei thuai a, midang pawh chuan a hnungah chuan an zui ve zat bawk. A thleng hma chuan Titan dang pakhat chu Krista hmaah chuan a rawn lang ta tlat. Mahse, rang takin chu Titan chu tlu nghal sipai pakhat chu lo langin Tuh dang ni lo in chu sipai chu mi ka sa lek a lo ni. A hnu pawh chuan mi dang pawh chu lo lang ve nghal sup sup in. Tai tan te chu an tlu nghal sup sup ta mai. Eren chu lo lang ve in tai ten pakhat chu rawn that ve. Thi ni maneuver gear hmanga tai tan tha ma sak ber na ni vang chuan a lawm lutuk. Mahse a kei bul chu in man sual in amah chuan a tlak phah. Section Commander Han Zi ho chuan chu lai hmuna tai tan awm zawng zawng chu an that fai ta vek a. Yamir pawh kha Titan te chuan ama tak tak rawn ei zo hman lovin nungdam chuan a lo la awm ve reng a. Chulai hmun an chhuahsan hnu chuan wall chungah chuan awmin Titan lo kal leh kal loh te chu an thli thlai reng a. Yamir pawh chu a hliam a la dam lo vang chuan an lo khai chho ve mek. Reiner pawh chu lo thleng ve che in Eren chuan a ban chu lo pe vat. Krista pawhin Yamir hlauhawm lohzia leh Ia mir vang chuan nungdama awm reng thei an nih thu te chu hrilhin, engtin mah ti lo tur chuan Hang Ji bulah chuan a lo sawi ve mek a. A hnuah Hanes chu lo lang ve hlalin, Hanes chuan wall bul te chu an enkualnaah chuan Titan engmah an hmuh loh thu chu hrilhin, mahse Trost leh Crowell District-ah te chuan an wall-ah te chuan thil dik lo lian tak, eng emaw tak, Titan sul hnu mak tak an hmuh thu chu a sawi a. Chuan tuna an awmna ngeiah pawh hian Titan te chu an awm chu a ring thu chu a sawi bawk a. Ren chuan, Zu i rui chu ni em lo maw Hanes chu rawn ti vat. Hanes chuan, Engvaiin nge ka rui ngawt ang a? tih chuan a lo chhang ve. An ngaih chu tha lo tlang hle a, Hanes kal liam hnu chuan wall atanga chhuk tur chuan an inpuahchah a. Rainer chuan Eren chu a kal hma deuh chuan au dingin, In biak lawk kan ngai, lo ding lawk teh chu ti. Eren pawh chuan Enge ni ta a tih chuan a chhawn. Rainer chuan, Kum nga liam ta a, Sigan Sina a thil thleng rap thlak tak te chu sawi chhuakin, Armor Titan leh Colossal Titan chu An mahni an nih thu chu tlang takin a sawi a. Bertolt chuan, Sawi lo tur chuan a lo ti ve char char. Rainer chuan, Ngaihtuah chiang ve mah teh, Eren. Ual engmah a chhiat phah tawh lo anga, kan pahnih hian min rawn zui mai rawh chu ti. Eren chuan, Eng thil nge maw i sawi chu le? ti chuan a zawt a. Rainer chuan, Ka sawi awmzia chu i hre reng alawm, kan khua tlawh i duh thu kha i sawi nilo mi? Kan rual hian min lo zui ve mai da che, engkim a fel vek mai dawn lawm chu ti. Rainer te chhan chhuak tura an kal hma kha lo langin Hangzi chuan Annie file hlui chu a lo chhiar ve mek a. A inzia danah chuan Annie, Bertolt, Rainer te hi an rawn kalna hmun khat niin an rawn thleng hun pawh a rual chiah a, an pathum pawha an awm khawm lai hi hmuh ngun bik riau a ni. Titan an beih laia an position in ang lo te leh any in military police a thlang dan a chat te chuan an ringhlelhna chu a zual ta hle a. Army-n pawh chuan rawn sawi ve in Raynor female Titan laka awlsam taka a chhuah theih dan te chu sawi in a kut zung tang a tansak vek chung pawha female Titan a tlanchhiat zawk dan te chu a rawn sawi chhuak ve a.

Aaron chuan, I thil min hrilh tawh zawngah chuan he thil hi a at thlak ber ang, Reiner. Thil i ngaihtuah nasa lutuk a nih kha, hahdam i mamawh. Reiner chuan, Ni e, thil ka ngaihtuah nasa mah mah a ni. Hahdam chu ka mamawh chiang alawm, chu ti. Aaron chuan, Lo kal ru, midang pawh an kal vek tawh a nia, tih chuan a sawm zui nghal. Thli chu rawn tho deuh vakin flag pakhat chu rawn chhem bung hmak. Chutah zet chuan. Tuma reng chuan chet chu an tum tawh lo. A reh hian a reh nghal thup bawk a. Mikasa pawh chu Eren te sirah chuan inral ringru tak chuan a lo awm ve reng a. Reiner chu rawn ton chhuakin naupang te an nih laia rawn kal an nih thu chu sawiin an chanchin chu a han sawi mial mial bawk a. Muangchangin a ban chu a phelh bawk. Reiner chuan a ban tuamna a phelh zo hnu chuan a ban chu rawn khu vut vutin a rawn dam nghal vek bawk.